हाँ घर में कोई खाए वाला नहीं है खाइ छियै खाए छिए हाँ। तो लिए ना एतबे बचल छै हमर बच्चा को नहीं थो छोड़ू नहीं लेब त नहीं लेबै ये हाँ गाँव वाली जाओ बच्चा कने छै हाँ हमरो आर के बच्चा लोग अहूँ के बच्चा को नहीं है बच्चा एको डाले कने या नहीं लेथिन जाइ छी बाप रे हमर धिया पुता होते घरे कने से अलग

चल चल देखे छे की है कर ए माछ- कथी लाते हल्ला करे छी माछ लऽ के आयल छियै माछ ल के आइल छी। हाँ। अच्छा एक हल्ला त लाता देखिए कोन माछ है कर माछ एक हाँ, दू। बजे भर के लायल छलियै या आ सब्जी के लिए गाँव में एतबे बचल छी ओ बड़ी नीक माछ है माछ तऽ माछे छी बाप रे बाप देखियौ कते नीक माछ छी एक नंबर ताजा ताजा माछ ये ना नहीं छुआ दे हे हे माछ तऽ एक नंबर है ना आ माछ छूबै तब ना बुझबै जिंदा है कि मरल छै है, देखा सनिया के मालूम पड़ैया देखी रे ई वाला माछ है लोल देने है रे भूखले लाइफ लेने हेतै तब हाफी हाफी करे छे हाफी हाफी करे छे देखियो एकर ई बा- एकर ई सएह भेल ई बा भेलै ई सएह भेलै ई सब बाल बच्चा छै एकर स्त्रंगे पुरखे सब पुरखा छै ए एकर पोतो है कन्हैया हाँ सब ए- एना नहीं छुइयो भाई देखबै पहिले तब ना खराब हो जाता हाँ, देखी हाँ, रे हाँ, पहिले हाँ, देखबै माल नी कहतै तब ना लेबै की मालनी के छी छुबै छुबै ओकरा टोहबै पकड़ के केहन गुदगर है आ कि लुज पुल पुल करे है तब लेबै केओ नाहिते ना लेबै आहा, आ पूरा- आहा।

की हँ, आराम सँ हँ दुनू गोटा मिल के बना खा ले दुनू भाई बैस के ठूसैत होबै आ भौजी चलि गेल नहिरा चलि गेल तऽ सोचब बाजू बाजू बाजू बेबुआ हम कहलियै कि जे भौजी नहि है ने घर पर एकरे रख लेती कहते कि बना सुना के कऽ के देते की ओहो बड़ बनल है हँ। माछ छुखा फुखा से है देखी ना अपने एकदम लगे है कने एकदम अथी के तरह खिलल लगे है। मछली देखना जेना बुझाय एकदम सुखल है कहिया बना देते माछ कही ना बात कही ना सुनू ना हमर भौजी काम बनै छै हाँ तऽ अही माछ लऽ लै छी अहाँके हाँ। अही बना कऽ खिया दू हमरा सबके। रान के खुआ दे हाँ। मुंह बुझा छै चिकने मार से चिकन छी तैर देबे बढ़िया से तेल में आ सरसों के आ लहसुन के सिलौटी पर पीस देबे हम बेचल छियै रान के खुआबे घरे घरे नहीं आयल छियै लेबे कहिए तऽ बाजू नहीं तऽ चलि जायब हम माल पानी बेसिए कऽ लऽ लेब सुनू ना मछली के पाई जे होते से त हम देबे करबै हाँ। अहों के पाई हम दऽ देब हमर पाइ हाँ। हम की अहाँके घर में बर्तन माजब जे हमरा पाइ देबै बर्तन न यहाँ मछली बनाओ बढ़िया से धो बना के ओकरा जे है लोहिया में तेल में छान दियो तैर दियो आ बना के आ तीनों आदमी खा लेब आ हमरे रे बीच में बड़ा आपस में खसुआ बनाओ। तोहर मौकी नहीं छियौ हम जाओ तोरा रान के खुआब हम बेचे आयल छी माछ वाली छी सुनू ना रात भर रह जाब हमरे बिछौना पर सुत रहब हाँ। एक बार भोरे चल जाब। यहाँ की की मनसा तो हमरा कहिया ब- अपना बिछौना पर सुतल है। हमर से के जान तो मुरी मचरा टाटी वाला फौती वाला हैजा वाला मोरकी वाला तकरा हैजा में राख देता हूँ तो से थोड़ी है तो देखे ला एक रोज हमर से चललो की तू हमरा के बिछौना पर सुतल कहै छले ह जाय छियो मनसा के हमरा जाके लबै छियो से आ नहीं है तोरा देखे ला हम जे जते पैसा तोरा होता हम दो बिछौना देबो। पर हम क्या सुतब रे तोरा बिछौना पर तोर तोरा बिछौना पर तोर बाप सुतल बहू नहीं ना है बहू नहीं है तेरा द्वार तू रह जे दिन माछ ले तू माछ के बात बतिया हम सब चौकी तर में हाँ? सुता दौड़ रहे। रही हाँ। तू एक बाप बार- के बाप के हुड़िया में सुतिए बाप के मुड़ी पर तू सुतिए तर में सुत रहे कि हम तू आदमी चौकी पर आवे तू चौकी तर में घुस जाइए हाँ। बदर खसुआ रे माछ नहीं लेवे के रहा त तू से बजा ले तक इनका बिछौना पर सुते दे इनका जाय छिन हम बर्तन माजा घर रे में बहा देखी दे छोटका रे। हम माज हा माछ के हाथ नहीं लगो रुकिया ले रुकिया ले मछली बेहा रे छोटका रे एकर पेट फूलल है मछली के रे हां गैस बन गेल छै तोरे जका कोरी बा हमरा बुझाय कि ई गाभिन मछली है कने एकरा पेट में हाँ, बच्चा है ना। हां हां हमरे घरे ई बच्चा देतै लेबा के छौ त ले ना बात। खटियार कहिया करबी ए ओ त दिमाग नहीं खाओ या माछ ले या या माछ लिया माछ है है दिया ना ओते माछ में दो सौ के हल्ला करे छै आहा लेबा वाला नहीं लगै छी आहा दुनु भाई छी है हां दोनों तो लबरे छी

लेबै हाँ लेबै सब लेबै हाँ सबके लऽ लेबै हाँ? आ अहाँ चलबै तऽ अहाँ के लऽ लेबै चल है हम किया जाइए घर में चल ना मेरी मेरी हाँ ई किया बोल छी कि हाँ हूँ चलू हूँ चलू एगो हम बात के मौगी कहै छी छी। हम सै छी कनिया हम नहीं ना है तो बहुत अथी होई है कन दिक्कत भऽ रहल है दू किलो मछली है

बीड़ी है अहाँके बीड़ी बीड़ी नहि पिए छी नहि पिए छी कथी के मर्दा बच्ची ए अम्मा जोर के लिए हाँ अहाँके मोन सा कतर हैया हमर हाँ। साँझ खन हाट पर अखन घरे छी आ रात में रात में हमरा लग ये हमरा ये हल्ला नहि करू अबैत हेतै अते सुंदर भऽ कऽ बीड़ी पीबै की भऽ गेलै आदमी ने पिए छै आदमी पिए छै बूढ़ वृद्धा पिए छै अहाँ या बीड़ी तऽ दिए ने नहि है बीड़ी खाइ लिअ नहि जा कहियो पाइ देत हमरा जाउ घरे धिया पुता कनि तो तमा आवाज जा पाइ लाउ ने ये बड माछ लगा सुर से घर में ढुक गेलिया बड मुंह फाड़े छी अहाँ ये बंद करू ना ये लेट होइए हमर दस महीना के बच्चा हमर घरे किलोन के ले आयल ए फल फल फल दूध द के बे चूसना लोग की ने आहा हम एक छी त दूध चुसना के ओत पियतै जाओ बजा के ला जाओ जल्दी आओ गया मैं आगे माछ लेके ढुक जाइ छै आ तकरा बाद मुनमुनाबो नहि करै छी जल्दी आउ जल्दी बीड़ी पिए के हमर सेहो तेज भऽ गेल यऽ जाइ छी हमर एक मुठा किनबै ये आउ ने ये ये बदर खसवा इहो ढुक गेलै हमर अरियो लग गेलै यऽ आ माछो लग गेल छी ये ये पाइ दिअ ने हमर अरिया घर जाएब ये मैं आगे कोनो निकलबो नहीं करे छी ये तुम छोरा छोरा लबरे जका करे छलिए करले ये आउ ने ये कथी रहते हल्ला करै छियै ये देखियो ना माछ लग गेलै या हमर अरियो लग गेलै तो बचल छलिए भर घर घूम के लिए तो बचल छलिए द देलिए ये अखन जे कठौती में लग आयल ग हां हां उ अइ अत- अकर घर तो थोड़ी है हाँ। उ दोसर गांव के है लग के भाग गेल आब थोड़ी आत घुर के ये मैं ये हैं? ये वह नहीं बाजू है आई ई के हमर अपन- घर छै यहाँ के घर या हैं तेही में ढुक लइए दुनु मन सा हां तो ओनी ने हम देखली का भागल ओनी जात दूर ले हमरा के ये आ झूठ बजे छी हम झूठ के ला बाजा हमर हमरा मन हैं सा ई बात मारते हमरा हैं, तो रे पहले अहाँ के दादी पैर वाला लपट रे जाओ, खोजूगा ये मैं के ये ये सुनू ना कहीं चलब हमरा संगे ओकरा घरे हम ओकर घर थोड़ी देखने छी जे हम जे- घरे जाओ आई ना कहलिए कि उमर घर छियो का तऽ वनी गेल ले कतऽ कहाँ के छोरा छल गई आल तऽ अपन एहि दऽ के जाइ छले अहाँ के देखल तऽ लग आइए बौआ हाँ। माछ के साथे साथे उ लबरा दुनू छोरा हमरा रियो उठा के लग गेलै रे रे पेट में देवर के रोग भ जातौ रे रे माछ नहीं खाबे हाजा में चल जाबे रे रे टुनकी में चल जाबे दुनू छोरा उठा के खुरी रह जाबे रे रे हरिया त हमर कम से कम द देने रहते रे माछ खेले आ पेट में तोरा ढींडा कारण भ जातौ रे रे भगिया रे माछ न खाबे माछ के चोइटा जका उड़िया जेबे रे रे हाजा में चल जाबे रे टुनकी में चल जाबे रे महारानी के डोला में चल जाबे रे रे हमर माछ माछ के पाय रख लेले हा देखिए फौती में चल जाबे तो रे उतारा खुरी चल जाबे रे रे भगिया माछ खाबे मुंह में घाव भ जतौ रे हमर अरियो त कम से कम द देले आई मर्दवा बड मारते हमरा ये अहाँ मर्दवा जाउ तऽ पहिले ओनी जाके गैर पर होगा तऽ जाउ तऽ है, मर्दवा हैं? तोरा घरे थोड़ी तऽ गाय हमरा पड़ै हमरा छै घर- हमरा दुआर पर अहाँ गैर पर भाई तोरा घर में ढुकलो त ना हम ऊपर घूम घूम के गाय पड़ तऽ जाय सर चलू तऽ हमरा घर में देखियो तऽ अहाँ हम अहाँ के घर में किया जाबिया तऽ तऽ गैर नहि पड़ि सकै छी बुलिया चलि जाउ अहाँ। छोरा कहै छल हमरा घर में रहे ला कि रात भर रह के खा के सुत रहू देखू तो हम दोसर मनता के घर में किया रहू किया सुतू हां रे रख चुटकी में चल जा रे पहले आनी जाओ हाय हां तो की बता हम काहे ना पढ़ू रो तोरी में हम का जाबे करे छी लेकिन अहाँ के घर के अगर आदमी हो दोसर दिन हम हाँ, तो भादो के ओर जका उठा उठा बाजारब आइ त हम जाके छिय हम त जाके छिय तोरे आदमी छले टुप टुप बदने छै रे मतलब मन था तोरे आदमी छले बरे साला एको रति अहाँ के डर है कि नहीं हट कथी के डर ककरो घर में चोरी कर दे छी नहीं, हमर नहीं। माछ चोरा के ल गेला हमर माछ हरिया चोरा के ल गेला एना एना हाँ? नहीं कूद बुले कि डर नहीं कहै छै, हमरा हमरा से डर डर हम ना रोतोरी में आय पकड़ै ते त घेट धका मार छोड़ा दितियो भोगिया